Быел референдум акчаларына иң күләмле эш Үзәк урамда билгесез солдат һәйкәле тирәсендә алып барыла. Ул Җиңүнең 75 еллык тантанасына диеп әзерләнә. Пьедестал күтәрү һәм җир өлешләрен брусчаткалау җирле бюджет хисабына алып барылса, өч метрлы солдат сыны бронзадан үзара салым кертемнәре хисабына ясала. Закир Йосыпов урамы буенча алып барыла торган зур төзекләндерү эшләрен дә сабалылар шатланып кабул итте. Хәзер монда яңгыр сулары өчен лотоклар салына, электр линиясе, кабельләрне яңа технологияләр буенча җир асты юллары аша үткәрү эшләре төгәлләнде. Сабаның Гали Закиров урамында җәй буена гөрләгән юл салу эшләре инде тәмамланды. Бу урында җәяүлеләр өчен 300 метрлап брусчаткалы тротуар ясалды, басма күпер күтәрелде. Бикет, Октябрь урамнарын тоташтыручы бу тыкрык моңа кадәр җир хәлендә генә юл булып торса, быел аңа менә шулай вак таш түшәлә. Тигез өслектән, хәзер җәяүлегә дә, машина йөртүчеләргә дә хәрәкәт итү бик уңайлы. Биредән ерак түгел Ерганак тыкрыгында яшәүчеләрне гомумән дә бәхет баскан. Биш хуҗалыклы бу урамның кешеләре елның яз, көз айларында Юлсызлыктан тәмам җәфа чигеп яши. Быел Балтач районы юл төзүчеләре биредә юлны да карый, елга аркылы күперне дә сала. Урамына бер дүрт йөзләп метр Шушавражныйның бу башыннан теге башына кадәр щебенка да түшәлде, аннары күпер дә ясалды, кырыен да инде җәяүлеләр өчен, үзегез күрәсез, тоже референдум акчасына алдагы елларда басма да ясалган инде. Бәһрам Касыймов Ерганак урамында ике мең дә бишенче елдан бирле яши. Алар гаиләсеннән дүрт кеше үзара салым түли. Күпме еллар буена интегеп шушы чокырда шушындый труба салып ятадыр ик, менә шушындый, ике йөзле. Вот. Кыш айларында. Салмасаң, җир дә алып булмыйдыр, ишап та алмыйдыр. Е, Яз айлары җитә, ташулар була, пожарныйлар да керә алмый, скорыйлар да керә алмыйдыр. е. Вот. Ә быел, Аллага шөкер, менә бөтенесе булды. Саба буйлап ары киткәч, менә бу мәктәп урамы адресы белән теркәлгән тыкрыкка да быел таш түшәлә. Монда яшәүче ике хуҗалыкның капка төпләренә хәтле яхшы юл килә хәзер. Техническая һәм Игенче урамнарын тоташтыручы тыкрыктан да быелдан башлап машина йөртүчеләр зар-моңсыз гына үтеп китәчәкләр. Байлар Сабасы буенча 2019 елда үзара салым акчасына болай каралган юллар ике чакрымга җыела. Ике мең дә егерме нче ел өчен үзара салым акчаларын җыю буенча референдум быелның беренче декабрендә узачак. Саба шәһәр җирлеге буенча 6700 кешедән 300 сум акчаны җыеп алырга кирәк булачак. Халыктан җыелган сумма 2 миллион 100 мең сумны тәшкил итәргә тиеш. Аңа дүрткә бер исәбе белән хөкүмәт субсидиясен дә кушкач, ун миллионнан артык акча җирлектәге эшләр өчен казнада торачак. Барлык Саба халкын һәм Урта Саба халкын, гомумән, район халкын шушы сходларда, авылларда ул сход булып бара, Шәмәрдән Сабада референдум булып, Сабада беренче декабрь көнне Саба халкын һәм Урта Саба халкын чакырып калам шушы референдумда актив катнашуыгызны теләп калыр идем. Яңа елда башкарыласы эшләр планы да инде бүгеннән билгеле. Күз уңында, өч балалы гаиләләргә бирелгән җир мәйданында ут, су, юллар, коммуникация эшләрен проектлаштыру, Сабаның әйләнгеч юлында тротуарга төшү-менү уңайлыклары булдыру кебек чаралар тора.